Исәнмез, кадерле укучылар! Мин сезнең химия дәресендә күрүемә бик шатмын. Бүгенге заманда кеше химик белемнәрдән башка яши алмый. Чөнки ул һәрдаим матдәләр белән эшли. Шуңа күрә кеше эзлекле рәвештә үзенең белемнәрен тулыландырып торырга тиеш. Без сезнең белән неорганик кушылмаларның әһәмиятле классларын өйрәнүебезне дәвам итәбез, аның тагы да яңа серләренә төшенәчәкбез. Ышанам, бүгенге дәресебез күңелле һәм нәтиҗәле булачак. Минем алдымда матдәләр бар. Бу матдәләр бүгенге дәресне өйрәнергә безгә булышачаклар. Безнең дәресебезнең темасы, нигезләрнең химик үзлекләре һәм аларны куллану дип аталачак. Селтеләр һәм кислоталарның эремәләр тәэсирендә үзләренең тесен төрлечә үзгәртә торган мәддәләр бар. Бу мәддәләрне индикаторлар, латынча индикатор, күрсәткеч дип атыйлар. Индикаторлар ярдәмендә кислота әче тирәлек яки селтә булуын, селтәле тирәлекне генә түгел, ә аларның булмавын да билгеләргә мөмкин. Әгәр эремәдә кислота да, селтә дә булмаса, андый эремәне нейтраль дип атыйлар. Әлеге слайдта сез кислота һәм селтә эремәләре тәэсир иткәндә төрле индикаторларның тесен үзгәртүен күрәсез. Селтәләр белән эшләгәндә куркынычсызлык техникасы кагыйдәләре. Селтә эремәсе киемгә яки терегә эләккән вакытта краннан агып торган су белән сабынлану тойгысы беткәнче юарга кирәк, ә аннары кешсез кислота, бород яки серкә кислотасы белән нейтральләштерергә кирәк. Укучылар, әйдәгез, индикаторлар белән ничек эшләргә кирәк икәнен һәм индикаторлар ничек төсләрен үзгәртү турында тәҗрибә карап алыйк. Индикаторларны күрсәтү өчен мин сезгә натрий гидроксиды, хлорид кислотасы алдым. Һәм индикаторлар минем стилдә метилоранж, фенофталин һәм индикатор кәгазе. Шушылар белән мин сезгә хат тәҗрибәне күрсәтеп алам. Бер пробиркага натрий гидроксиды салам, икенче пробиркага хлорид кислотасы салам. Куркынычсыз техникасы кагыйдәләрен төгәл үтибез. Этикетка уч ягында кала. Пробиркага өрмәне 2-3 миллилитр гына салабыз. Мин ике реактив алдым. Икесе дә тессез, бер төрле, үтә күренмәле безнең. Һәм мин аларга индикатор салам. Индикатор метилароныш. Индикатор белән эшләгән вакытта индикаторны бер генә тамчы тамызырга кирәк. Бер тамчы мин тамызам кислота ремесенә һәм бер тамчы тамызам нигез ремесенә. Ихтибар белән карыйк, нинди үзгәрү килеп чыкты. Кислота ремесендә метил оранж алсу төскә керде, нигез ремесендә метил оранж сары төскә керде. Чагыштыру өчен карыйбыз. Икенче пробиркаларны алам. Шулай ук салам хлорид кислотасы Һәм икенчесенә салам натрий гидроксиды. Икенче индикатор белән тәэсир итәбез. Минем кулымда фенофталин. Тамызам, бер генә тамчы тамызырга кирәк. Һәм кислотага тамызам. Чагыштырабыз. Сел тересендә фенофталин кура җиләге тесенә керде, ә кислотада фенофталин үзенең тесен үзгәртмәде. Минем кулымда бар универсаль индикатор кәгазе. Хәзер шушы универсаль индикатор кәгазе белән ничек эшләргә кирәк карап бетәбез. Шулай ук проверка салам. Кислота. Проверка салам натрий гидроксиды. Индикатор кәгазе алабыз. Индикатор кәгазе сары төстә. Куеп карасак, индикатор кәгазе 6 белән 7 арасына туры килә. Бу безнең саннар күрсәтәләр тирәлекләрне. 0 га торган вакытта кислота ягына күчәбез, кислоталы тирәлек дигән аңлата. 12 ягына китсәк, ул безнең селтеле тирәлек дигән аңлата. Уртада нейтраль тирәлек. Шушы кәгазьне мин пробиркага Тигезеп алам. Беренче проверка тигездем. Һәм шушы кәгазь кисәген куеп карыйм. Ул минем бергә якын тора. Димәк, безнең бу акта кишле кислоталы тирәлекне күрсәтә. Минем бирелгән проверкамда кислота дигәнне аңлата. Икенче кәгазь кисәген алабыз, индикатор кәгазь кисәген алабыз. Һәм шулай ук проверкадагы эремәгә тигезеп алам. Индикатор кавазын куеп карыйбыз. Ул безнең 12 гә якында тора. Димәк, бу безнең кишле селтәле тирәлек. Шулай итеп без кәгазь белән эшләгән вакытта эремәгә тигезеп алабыз һәм Менә шушы сызыкларга куеп карыйбыз, тестләргә куеп карыйбыз. Шуның буенча билгелибез проверкада нинди тирәдә икәнлеген. Укучылар, нигезләрнең химик өзекләре өйрәнүне дәвам итәбез. Хәзер реакцияләрне тактада язабыз. Әйдәгез, тәҗрибәбезнең реакциясен язып алыйк. Без алдык натрий гидроксиды. Язабыз натрий OH. Мин анарга сезгә салдым фенофталин. Фенофталин салгачын натрий OH гидроксиды эремәсе безнең Кура җиләге төсенә керде. Димәк, бу тәҗрибә эшләгән вакытта без синең белән селтеле тирә икәнлеген дәлилләдек. Һәм безнең барка килгән кура җиләге төсендә эремәгә мин сезгә сульфат кислотасы салдым. Һәм бу вакытта безнең эремә яңадан тезсезләнде. Ни өчен? Чөнки барка килде нейтраль тирәлек. Моны дәлилләү өчен реакция тигезләмәсен язып аңлата алабыз. Димәк, безнең барка килгән натрий 2SO4. Нигә натрий 2SO4? Чөнки натрийның валентлыгы 1, сульфат кислотасы калдыгының валентлыгы 2 тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга натрий 2 су 4 плюс H2O. Ни өчен яңадан рәмәт эсселәнде? Барлыкка килдегән тоз натрий гидроксидынан барлыкка килгән һәм сульфат кислотасыннан барлыкка килгән. Натрий гидроксиды да көчле, сульфат кислотасы да көчле. Тозлар барлыкка килде икән, нейтраль тирәлек барлыкка килде. Шуңа күрә фенофталин яңадан тезсез тезкә керде. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Натрий безнең уң якта 2 атом, сул якта да 2 булсын өчен алга куям икелене. Саныйм бадартларны. Бадарт 2 плюс 2 4. Сул якта 4 аттым. Уң якта тигез булсын өчен су алдына куям икелене. Димәк, безнең әгәр дә игътибар белән карап алсак, реакциябез тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий сульфаты. Шушы кагыйдәгә таб реакция язып алыйк. Барий гидроксиды. Тикшерәбез. Барийның валентлыгы 2, чөнки периодик системада ул икенче төркемдә урнашкан. Гидроксы группаның валентлыгы бергә тигез OH-ныкы килеп чыга, димәк, бар яу шикеләтелгән. Димәк, гидроксы группадан сыктырган сан металлның валентлыгына туры килә һәр вактада. Плюс кушабыз хлорид кислотасы. Хлорид кислотасының формуласы H хлор. Димәк, кислота водород атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдәләрне кислоталар дип атыйлар.

Селте плюс кислота, барка килә тоз плюс су. Димәк, реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Күренеп тора монда хлор безнең уң якта 2 атом. Шуңа күрә хлорид кислотасы молекуласы алдына мин икелене куям. Әгәр дә игътибар белән карап алсак, күренеп тора, водородлар тигез түгел. Водород 2 плюс 2 килеп чыга 4. Мәк мин су молекуласы алдына тигезләр өчен куям икелене. Иң соңгысы тикшерәбез кислородны. 2 кислород атомы, Сул якта, уң якта шулай ике кислород атомы. Безнең, димәк, реакциябез тигезләнде. Килеп чыккан матдәгә исем бирәбез. Барий хлориды. Нигә хлорид? Чөнки башлангыч кислота бирелгән кислота безнең хлорид кислотасы. Шуңа күрә матдәнең исеме барий хлориды килеп чыкты. Кислота белән нигез тәэсир итешкәндә, Тоз һәм су барлыкка килү белән бара торган алмашу реакциясе нейтральләшү реакциясе дип атала. Икенче тәҗрибәне карап алыйк. Икенче тәҗрибәдә мин алам натрий гидроксиды һәм аңа кушам сульфат кислотасы. Нигезләрнең кислоталар белән реакция кергәнлеген дәлиллибез. Натрий гидроксиды алам, пробиркага салам. Безнең натрий гидроксиды тезсез эреме? Әгәр дә мин аңа сульфат кислотасы кушам икән, сульфат кислотасы шулай ук тезсез бернинди тышкы яктан үзгәрешләрне күрмәячәкбез. Шуңа күрә реакция баргандыгын белер өчен индикатор кулланалар. Алам фенолфталин. Бер тамчы тамызам. Тамызгачны без күрәбез. Эремә безнең кура җиләге тезенә керде. Димәк, бу аңлата безнең проверкада селтеле тирәлек икәнлеген. Мин аңа кушам сульфат кислотасы, Эремә яңадан тезсез тискә керде. Ни өчен шушылай безнең баркка килде соң? Безнең баркка килде тыз, натрий 204, ул нитрат тирәлекне күрсәтә. Суда эри торган нигезләрнең икенче химик үзлекләре булып тора. Алар суда эри торган нигезләр уртача җылытканда таркалмыйлар. Өченче химик үзлегенә күчәбез. Кислота оксиды плюс селте, килеп чыга тоз плюс су. Кислота оксидларын химик үзлекләрен өйрәнгәндә бу кагыйдә белән сезнең белән танышып үттек. Димәк, бу кагыйдә кислота оксидларында химик үзлекләре булып тора һәм эри торган нигезләрендә химик үзлекләре булып тора. Әйдә, оста бер мисал сезнең белән язып алыйк, булган белемнәребезне ныгытып алыйк.

Килеп чыга 5. Бу безнең кислотада һәрбер химик элементның валентлыгын билгеләдек. Әйдә сызга шушы кислотага нинди оксид туры килгәнлеген табабыз. Аны табыр өчен димәк язам мин P, O. Кагыйдә буенча нигезләнеп эшлим. Нәрсә ул оксид? Ике элементтан тора, шуның берсе кислород булган катлаулы матдә оксид дип атала. Кислородның валентлык һәр вакытта да 2 гә тигез. Фосфорны кын искә менеп карыйм. Бу кислотада 5 гә тигез. Мәк без язабыз 5 лене. Уртак ваклаучы була 10. Һәм шуңа күрә безнең формула килеп чыга P2O5. Бу безнең кислота оксиды, фосфор 5 оксиды. Бусы безнең кислота, ортофосфат кислотасы. Димәк, киләм кагыйдәгә. Алам мин эри торган нигез селте натрий OH. Язам натрий OH. Валентлыгы 1, гидроксил группаның валентлыгы 1, димәк, минем бирелгән формулам дөрес икән аңлата. Плюс кушам кислота оксиды. Кислота оксиды кайсы икәнен белер өчен киләм поляга. Без сезнең белән санап чыгардык, туры килүче кислота оксиды ул P2O5. Меазамин P2O5. Кагыйдә буенча барлыкка килә тоз. Нәрсә соң ул тоз? Металл атомнарыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдә тоз дип атала. Мәкбүле кислота формасын икелешкә кислота водородтан соң калган бөтен өлеше атала кислота калдыгы дип. Димәк, минем була кислота калдыгы P4.

Натрий безнең сул якта бер атом, уң якта өч атом. Тигез түгел икәне күренеп тора. Карыйс фосфорларны. Фосфор безнең сул якта ике атом, уң якта бер атом. Әгәр дә без натрийлардан тигезли башлыйбыз икән, фосфор тигез түгел кала. Шуңа күрә фосфордан тигезләргә тотынабыз. Фосфор 2

Плюс 3 була 11. Димәк, безнең реакциябез тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий орты фосфаты. Риторган нигезләрнең ял киселтеләрнең дүртенче химик үзеге белән танышып үттек. Дүртенче химик үзеге тыз плюс селте, килеп чыга яңа тыз, яңа нигез. Кыскача гына әйдәгез, мин монда язам. Башка кагыйдәләрне тулысынча сез слайдтан карыйсыз. Слайдта тулысынча безгә язылган. Килеп чыга яңа тыз плюс яңа нигез. Димәк, бирелгән безнең тыз эри торган булырга тиеш. Селтеү исемеге әйтеп тора ул эри дигәнне аңлата. Килеп чыккан тыз яки нигез икесенең берсе эремәскә мөмкин. Кагыйдә буенча килеп чыккан тыз да эремәскә мөмкин реакция язган вакытта һәм килеп чыккан нигез дә эремәскә мөмкин. гомумән җыштырып әйткәндә, икесенең берсе эреми килеп чыгарга тиеш. Без моны белер өчен эрүчәнлек таблицасын карап эшлибез. Иң мөһиме, башлангыч матдәләрегез эри торган булырга тиеш һәм килеп чыккан матдәгезнең берсе эрмәскә тиеш. Тәҗрибәнең әйдәгез

Килеп чыган натрий 2, СО4. Купрумга шикелләтелгән эрешәнең табысының карыйбыз. Һәм бул анда безнең эреми. Шуңа күрә укны аска таба күрсәтәбез. Ул була безнең эреми торган нигез. Реакциянең тигезлеген карыйбыз. Тигез түгел икәнлеге күренеп тора. Натрийлар тигез түгел. Натрий баш алдына куябыз икелене. Игътибар белән сынап чыксак, Реакциябез тигезләнде. Ике якта да атомнар саны тигез булды. Укучылар тагын бер реакция белән танышып алыйк. Нигезләрнең, суда эритерген нигезләрнең тозлар белән реакциясен. Натрий гидроксиды алабыз һәм пробиркага салабыз. Кагыйдәләрне үтибез. Пробирка 2-3 мл гына салабыз. Аңа бакыр ике сульфаты салам. Әкренне стенкасы буенча агызып пешерәбез. Күргәнегезчә, бакыр ике сульфаты безнең реакция керде һәм безнең утырым барлыкка килде. Барлыкка килгән утырымны җылытабыз һәм нинди үзгәреш барганлыгын карыйбыз. Кырый агулыкны кабызабыз. Шырпыны кымга тыгып сүндерәбез.

Бу аңлата бакыр ике гидроксиды таркалды, бакыр оксидына һәм суга. Купрум О, бакыр ике оксиды, кара төстә була. Укучылар, хәбесең белән эремий торган нигез табабыз һәм эремий торган нигезләрнең кислоталар белән реакция кергәнлеген дәлиллибез. Магний хлориды алабыз. Аңа натрий гидроксиды кушабыз. Күренеп тора, безнең ак утырым барлыкка килде. Эрүшәнек таблицасыннан карыйбыз, магний аш икеләтелгән эреми, ул безнең ак тистәге утырым барлыкка китерә. Һәм шушы утырымны эретер өчен мин аның өстенә салам кислота. Минем кулымда сульфат кислотасы. Утырымны эретер өчен богатабыз. Димәк, безнең кислота нигезне эреми торган нигезне эретә, димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Эреми торган нигезләр кислоталар белән реакциягә керә. Эремей торган нигезләрнең химик өзекләре белән танышып үтик. Эремей торган нигезләр җылыткан вакытта таркалалар. Тәҗрибәбезнең икенче өлешен дәвам итәбез. Проверканы җылытканда бакыр 2 гидроксиды зәңгәр су төстән кара төскә керде. Хәзер шушының реакциясен язабыз. Когәйдәсе булып тора сезнең.

Икенче кагыйдәгә күчәбез. Икенче кагыйдәгә тәҗрибәнең эләз реакциясен алабыз. Эремми торган нигезләр алар бер вакытта да лабораториядә булмыйлар. Эремми торган нигезләрне тәҗрибә вакытында табабыз һәм аңа кушабыз кислота мәсәлән. Мин алдым магний хлориды, анарга куштым натрий гидроксиды. Магний хлориды үтә күренмәле ак төстә кермәй безнең шулай бит укучылар. Һәм мин анарга куштым натрий гидроксиды. Бу безнең тыз плюс ри нигез. Әле генә карап үттек без сезнең белән. Килеп чыга яңа тыз, яңа нигез. Башлангыч матдәләр эри торган булырга тиеш, килеп чыккан берсе эреми торган булырга тиеш. Безнең килеп чыга магний OH икеләтелгән. Ни өчен икеләтелгән? Магнийның валентлыгы 2 тигез. Карыйбыз таблицаны. Дмитрий Иванович Менделеев периодик системасын

Тигезлибез. Димәк, гидроксо группа безнең уң якта 2, сул якта да 2 булсын. Алга куябыз 2-ле. Әгәр дә башкаларын карап үтсәк, хлор безнең сул якта 2 атом алынган, уң якта бер генә тора. Шуңа күрә алдына куябыз 2-лене. Натрийны карыйбыз. Натрий безнең сул якта 2 атом, уң якта 2 атом. Магний 1. 1, димәк, безнең реакциябез тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме: магний гидроксиды, натрий хлориды. Реакциябез тигезләнде. Без сезнең белән тәҗрибә вакытында эремми торган нигез таптык һәм анарга сульфат кислотасы кушып эреттек. Без дәлилләдек эремми торган нигезләр кислоталар белән реакциягә кергәнлеген. Мәк магний гидроксидына кушабыз сульфат кислотасы. Кагыйдә эремми нигез плюс кислота килеп чыга тыз плюс су. Димәк, кагыйдәне искә төшерик. Нәрсә соң ул тыз? Тыз ул металл атомыннан

Һәм безнең уң якта да ике атом. Реакциябез тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәнең исеме магний сульфаты. Нигезләрен куллану белән танышып үтик. Минем кулымда кальций гидроксиды һәм кальций гидроксидын суда эретәбез, ничек атала исеме һәм фильтрлыйбыз, ничек аталачак исемнәре карыйбыз. Фильтр кагазе белән эшләү тәртибе. Фильтр кагазе алабыз, аны дүрткә беклибез. Өч ягы бер якта кала, берсен үзен аерып куябыз һәм без аны бүрәнкәгә урнаштырабыз. Бүрәнкәгә урнашмый, без аны бераз чылатабыз. Стаканга куям, әзерләдем. Алам кальций гидроксиды. Бер кашык салам кальций гидроксидын стаканга. Каты халәттәге сатала сүндерелгән известь дип атала. Без стаканга салдык сүндерелгән известь. Мин аңа салам бераз су. Былгатам. Кальций гидроксиды ул эрүшәнлек таблицасын карасак, суда аз эрүшән матдә, суда эри һәм игътибар белән карасагыз, ул безнең сөт төсенә керде. Шуңа күрә атала ул безнең известьле сөт дип атала. Димәк, известьсез булса, судагы эремәсе.

Укучылар, карап алдык, безнең чиста рема агып төште. Бусы безнең атала известле су дип атала. Кальций аш икеләтелгән, сүндерелгән известь төзелештә бордо катнашмасы ясаганда кулланыла. Известь сете, шикәр, сода һәм башкаларын җитештерүдә кулланыла. Известле су углекислый газны танып белүдә кулланыла. Мәсәлән, карыйк натрий гидроксиды, натрий гидроксиды кәгазь, сабын җитештерүдә, текстиль сәнәгатендә кулланыла. Калий аш, сыек сабын җитештерүдә, аккумуляторларда кулланыла. Кадерле укучылар, без сезнең белән бүген дәрестә нигезләрнең үзекләре белән таныш биттек. Бүгенге дәресебез мавыктыргыч һәм файдалы булгандыр дип ышанып каласы килә.